Dáslepki diyxanshılıq mádeniyatı tuwdırǵan ideyalardıń arasında sıyqırlı qurallar járdeminde tábiyatqa ónimdarlıqta járdemlesiw múmkin hámde zárúrligi haqqındaǵı pikir ayrıqsha orın iyeleydi. Bul ideya tiykarında tábiyatqa tabınıwdı ańlatatuǵın kóplegen áyyemgi isenimler júzege kelgen. Orta Aziya xalıqları tariyxtıń bul basqıshın álle qashan basıp ótken bolsa da, olardıń turmıs tárizi hám de máresimlerinde jaqın waqıtlarǵa shekem onıń ázzi izleri saqlanıp qalǵan edi. Áyyemgi dáwirde bar ekenligi tastıyıqlanǵan hám keyingi diniy ideologiyanıń qaldıqlarında sáwlelengen gúl bayramları adamlarda úlken qızıǵıwshılıq oyatadı. Yaǵnıy házirgi shekem ádebiyatlarda, ásirese dala jazıwlarında toplanǵan kóplegen maǵlıwmatlar ulıwmalastırılǵanda hám de talqılanǵanda ótmishte ayırım ósimliklerdiń gúllewin belgilew ádeti keń tarqalǵanlıǵın kórsetedi hám bul ádettiń mánisi hám tariyxıy áhmiyetin túsiniwge múmkinshilik jaratıladı. Onıń tiykarında bolsa diyxannıń xojalıq mútájlikleri jatatuǵın edi. Bul jayxon joybarınıń gezektegi sanı Biz bolsa sizge IMK tariyxtan eń saylandı temalar haqqında sóylep beriwdi dawam ettiremiz. Gúllerdiń payda bolıwı tábiyattıń jerdi islewdiń gezektegi basqıshına ótiw waqtı kelgenligin bildiriwshi belgisi edi. Bul ózine tán fenologiyalıq kalendar bolıp, zúráátti támiyinlew ushın oǵan ámel etiw pútkilley zárúr edi. Erte báhárde Orta Aziya bayshesheginiń mayda sarı gúlleri ashıladı. Ol menen baylanıslı úrp-ádetlerdi bir mıń toǵız júz jigirmanshı jıllarda Samarqand átirapındaǵı awıllarda baqlaǵan. Máresim kóbirek yarım oyınǵa uqsaytuǵın edi. Ul balalar kishi topar bolıp dalaǵa barıp gúl terip keletuǵın edi. Sońınan qollarında báysheshek gúl dástesin uslap arnawlı qosıq aytıp háwlilerdi, aralar edi. Úy iyeleri olarǵa nan yamasa bir uwıs qurǵaq miywe sıylıqqa beretuǵın edi. Tap usınday kóriniste bul ádet Xojent hám de Oratóbede bar bolǵan. Tawlı Tájikstanda baysheshekke múnásibet basqasha edi. Ol jerde Jańa jıl aldında balalar emes, al medrese oqıwshıları Baqanǵa baylanǵan Baysheshek gúldástesin kóterip háwlilerde júretuǵın edi. Baysheshekti úyge alıp kelgende úy iyesi yamasa úy biykesi onıń aldına shıǵıp gúldásteli tayaqtı ózine tartıp gúllerdi súyer, olardı qaslarınan ótkerip húrmet belgisi sıpatında qádirler, duwa-sıyqır oqıp Baysheshekten awırlılıǵın alıp, taslawın hám de jeńilligin beriwin sorar edi. Bul máresimniń balalar qolına ótiwi onıń áhmiyeti joǵalıp baratırǵanın kórsetse de tiykarǵı mánisin joǵaltpaǵan edi. Ilimpazlardıń atap ótiwinshe, baysheshektiń gúllewi, diyxanlardı báhárgi jumıslardıń baslanıwı tábiyattıń janlanıwı hám de jańalanıwı haqqında eskerter edi. Xázirgi Isfarada júdá qızıqlı lala bayramı ótkerilgen. Bul bayram pútkil Isfara suw sistemasında Kanibadom hám de Maxramda da belgilengen. Biraq Soxd, Urratóbe hám de Rishtanda bul bayram bolmaǵan. Bayram lala teriw, Gúller menen bezetilgen terekshe jasap, onı saltanatlı túrde awıl orayına alıp barıwdan ibarat bolǵan. Ol úlken xalıq seyili menen juwmaqlanatuǵın edi. Bayramnıń ekinshi kúni qabristanlar zıyarat etilip, hayallar hám erkekler túrli zıyarat orınlarına barǵan. Hayallar baratuǵın zıyarat etiw ornı Abdulloi Surxi dep atalǵan. Surxi, yaǵnıy Qızıl sıpatı mazardıń Qızılgúl bayramı menen baylanıslı ekenligin kórsetedi. Qızıǵı sonda hayallar mazardan keyin dáryada shomılıwǵa barar hám onnan keyin úylerine tarqasar edi. Bul shomılıwdıń máresimlik ózgeshelikke iye bolǵanına gúman joq. Shomılıwdıń bul áhmiyeti Iranda belgilengen ádette jánede anıǵıraq kóringen, ol jerde Jańa jıl bayramında hayallar kúyewiniń dıqqatın hám ábete perzent kóriwdi támiyinlew ushın dua, qosıq aytıp, aǵın suwǵa shomılıw menen bayramdı juwmaqlaǵan edi. Uzaq waqıt dawamında Orta Aziyanıń basqa jerlerinde lala bayramı haqqındaǵı maǵlıwmatlar joq edi. Atap ótiw kerek, ayırım jerlerde ol lala bayramı emes, al Qızıl gúl bayramı, Sayli gúli surx, Qızıl gúli sayri, dep atalatuǵın edi. Kópshilik avtorlar bul atamanı Buxarada keń tarqalǵan Atırgúlge baǵıshlanǵan Gúli surx bayramına uqsatadı, Qızıl Atırgúl bayramı sıpatında talqılap beredi. Biraq bunday bayramlardı tallaw haqqındaǵı maǵlıwmatlar sonı kórsetti, Buxaradan tısqarı barlıq jerlerde Qızıl gúl bayramı itimal qızıl reńli báhár gúline arnalǵan. Yaǵnıy Orta Aziya sharayatında bunday gúller tek ǵana lala emes, al lala-qızǵaldax bolıwı da múmkin degen itimallar bar. Bul eki ósimliktiń de bayram sıpatında belgilengenin ózbek etnografı Xayat Ismailovtıń maǵlıwmatları birinshi márte tolıq tastıyıqladı. Onıń materialları boyınsha Parkentte ótken ásirdiń baslarında báhárde lala seyili, lala-qızǵaldaq seyili dep atalǵan qızlar seyili bolıp ótken. Parkent xalqı ózbek sart toparına tiyisli bolǵan qızlar Parkent kanalınıń jaǵalarınıń birinde boy kótergen tóbeshikke jıynalǵan, qosıq aytar, sheńber menen oyınǵa túser, lalaqızǵaldaq terer hám gúlsheńberler toqır shashlarına olardı hám talshıǵasınan julıp alınǵan japıraqlı qabıqtı qosıp órer edi. Bayramǵa hámme júdá sánli kiyingen. Kópshilik qızıl kóylekte, ózleri de lala qızǵaldaqqa uqsaytuǵın edi, dep keltiriledi maǵlıwmatlarda. Jigitler olarǵa jasırın qarap turar, birer bir insan arqalı ózleri unatqan qızlarǵa shiyrin tatlılar hám de nanlar berip jiberer, olar bulardı belbewlerine túyip qoyar edi. Qızlar elshini qorshap alıp kimnen saǵuǵa kelgenin, qanday adam ekenin sorastırar, onıń sırtqı kórinisi menen qızıǵar edi. Dál usı seyillerde tanısıwlar baslanar yaki ápiwayı bir-birin tanır edi. Kóbinese is sawshılıq penen juwmaqlanar edi. Párkent seyiline qońsı awıllardan da qızlar keletuǵın edi. Olar lala-qızǵaldaq gúldastelerin alıp kelip párkentli qızlarǵa sawǵa etetuǵın edi. Sonday-aq Seyildi Nawrız benen baylanıstırǵan, biraq bul itimal nadurıs bolǵan bolıwı da múmkin. Nawrızda lala qızǵaldaqlar gúllewge úlgermeydi, olar aprel ayınıń aqırı, may ayında gúlleydi. Lobachova Samarqandtıń Ulıǵbek observatoriyası hám onıń atındaǵı muzey jaylasqan qala shetindegi awılında Saylı gúli surx, yaǵnıy qızıl gúl bayramı dep atalǵan bayram haqqında úzik-úzik eske túsiriwlerdi jazıp alǵan. Sonda jaslar qızıl lala hám de lala qızǵaldaq teriw ushın qala sırtına shıqqan. Bayram orayı Shopanata mazarı janında bolǵan. Bul maǵlıwmat Samarqandtıń arqa shetinde, Shopanata tóbesinen onsha uzaq bolmaǵan jerde jazıp alınǵan. Darǵam shóline shekem bolǵan Qubla qala átiraplarında bunday estelikler saqlanbaǵan. Biraq qubla-batıs qala átirapındaǵı awıldıń atı Lala-zar ekenligi bul jerde de ótmishte sonday dástúr bolǵanlıǵınan derek beredi. Bir tárepten Parkent hám de Samarqand, ekinshi tárepten Isfara haqqındaǵı materiallar sonnan derek beredi, Lala hám de Lala-qızǵaldaqlar túsindik hám máresimlerde birdey orın tutqan bolıwı múmkin. Tiykarınan birdey at penen atalǵan eki ósimlik te erte báhárde gúllep, qıp-qızıl gúlleri menen ajıralıp turǵan. Múmkin bayram tábiyǵıy jaǵdaylarǵa baylanıslı olardıń qaysı bir túrine baǵıshlanǵan lalalar taw hám ádirlerde, lala-qızǵaldaqlar tegisliklerde ósken. Tek ǵana lala emes, al lala-qızǵaldaqtıń gúllewi de belgilengeni úyrenilip atırǵan másele ushın áhmiyetli, Yaǵnıy usı waqıtqa shekem bayramnıń qaharmanı tek ǵana Lala bolıwı múmkin degen túsinik bar edi. Bul bayramnıń maydanın tarayttı, sebebi lalalar jabayı halda salıstırmalı sheklengen aymaqlarda ǵana ushırasadı. Bul bayram báhárgi egiw menen baylanıslı bolǵan. Mart ayında baslanıp, bir ay dawam etken, demek ol átirgúlge emes, al báhárde payda bolǵan gúlge baǵıshlanǵan. Bayram úlken bazar, qalalıq seyilleri menen belgilenip bir ay dawamında Birbazar awılınan ekinshisine kóship júrgen ol diyxanlardıń jańa miynet jılı baslanıwı aldında bolıp tanıs-bilisler seyilde ushırasıp bir birin qutlıqlap jaqsı súráát alıwdı tileytuǵın edi bayramnıń ózine tán tárepi sonda basqa waqıtlarda ruxsat berilmegen minez-qulıq erkinligin Ayrıqsha atap ótiw orınlı, keshqurınları jaslar usı bayram ushın arnayı tayarlanǵan musallas ta ishetuǵın edi. Bul jámiyetlik orınlarda qosıq aytıw hám de oyınǵa túsiw sıyaqlı qadaǵan etilmegen edi. Kúndiz bazar maydanında áskiyashılar, darbazlar shıǵıwları, gúres jarısları, qoshqar, túye, qoraz, bódene, máyek urısları ótkeriletuǵın edi. Sol kúnleri kókpar da shólkemlestiriletuǵın edi. Tamashagóyler jeńimpazlarǵa gire oynaytuǵın edi. Qızıl gúl bayramı bir ay dawam etetuǵın bolıp, Jańa jıl ushın bul tán emes edi. Júdá áyyemgi dáwirge barıp taqalatuǵın Shafrikon qızıl gúl bayramınıń áhmiyetli tárepi, sózsiz, genetikalıq jaqtan máresimlik bolǵan hám tábiyattıń ónimdarlıq kúshlerin jedellestiriwge qaratılǵan. Ol Babalı tóbe diywal súwretlerindegi zıyapat, kórinislerin esletedi. Qızıl gúl bayramı Xorezm ózbeklerinde de belgilengen. Bul qızıqlı ádetti ilimiy aylanısqa kirgiziw húrmetine miyasar bolǵan Snesarev onı bılay súwretlegen, Bul kúni qabristan hámde Bavaris baba mazarı qasında bayram, seyili ótkeriletuǵın edi. Bul jerge pútkil qaladan jaslar aǵıp keletuǵın edi. Qızlar xámde jas xayallar qábirstannıń qasındaǵı tar joldan ótip baratır edi, al, jigitler xámde jas erkekler joldıń shetinde turıp álle qashan unastırılǵan súyikli qızlarına aq gúller, almalar, sonday-aq boyalǵan máyekler taslaytuǵın edi. Aq gúller muhabbat ǵámde tuwılıp atırǵan baxt belgisi edi. Knarozov bayramnıń ayrıqsha áhmiyetli táreplerin atap ótken. Onıń materiallarına kóre, paranjı kiygen yamasa basına shapan taslaǵan hayallar hám qızlar mazar átiraplarındaǵı úylerdiń tegis tóbelerin hám qorǵan diywalınıń tutash bólegin toltırǵan, al erkekler Mazarǵa baratuǵın jol boylap júrgen xámme erkekler de, hayallar da qollarında gúller uslap, ózlerin olar menen bezegen. Unastırılǵan qızlarǵa olardıń inileri joldaslıq etetuǵın edi, kúyew bolsa olarǵa qarap, hayallar arasında óz qalıńlıǵın tanıp, oǵan tatlılar, anarlar, almalar, boyalǵan máyekler sawǵa etip jiberetuǵın edi. Tap usınday sawǵalardı basqa jigitler hám jas erkekler de hayallar toparına taslap, bir-biri menen jarısatuǵın edi. Hayallar da olarǵa usaǵan túrde juwap beretuǵın edi. Yaǵnıy kóplegen jigitler ózlerine dıqqat awdarıw ushın bayramǵa qap-qap máyek hám de shirinlikler alıp keretuǵın edi. Hayallardıń júzleri jabıq bolsa da, erkekler jabıwdıń biraz shıljıǵan payıtın ańlap, gózzaldı kórip qalıw hám óz sawǵaların dál oǵan baǵdarlaw múmkinshiligine iye edi. Sonshelik kóp nárse atılatuǵın edi, geypara qızlardıń etekleri tolıp ketetuǵın edi. Alınǵan zatlardı dárhal birgelikte jep tawısatuǵın edi. Solay etip, ilimpaz erkekler hámde hayallar arasındaǵı qatnasıqlarda basqa waqıtlarda ruxsat etilmeytuǵın belgili bir erkinlikti atap ótken. Olar bir-birin uzaqtan bolsa da kóriwi hám tanısıwı múmkin edi. Bunıń ushın eń qolaylı payıt sawǵalar almasıw edi. Bul waqıtta Knarozovtıń jazıwınsha ashıqlıq qatnasıqları baslanǵan. Erkekler hayallarǵa gúller, ásirese aq gúller taslaǵan. Usı máresimniń tárepi shaması keyin ala dala materialların jıynawdı anıqlastırıwdı talap etedi. Keltirilgen barlıq materiallardı Xorezm bayramınıń máwsimi anıq emes kúyinde qalmaqta. Bul bolsa tábiyiy onıń túpkilikli áhmiyetin belgilep beredi. Jazbalar hámde basılımlarda qaram-qarsılıqlar bar. Bayram eki túrli etip táriyplenedi. Bir tárepten ol Báhárgi dep súwretlenedi, basqa jazıwlarda atalıwınsha ol bayram waqtına kelip, birinshi gúller ashıladı, onıń máresiminde boyalǵan máyekler qatnasadı. Málim bolǵanınday kóplegen xalıqlar arasında bul tábiyattıń báhárgi janlanıwın, qayta tiriliwiniń, belgisi esaplanadı. Buxarada Jańa jıl bayramında qızıl reńde boyalǵan máyekler kógerip shıqqan arpa salınǵan láyen ústinde qoyılıp dasturxanǵa tartılǵan. Eger bul ózgesheliklerdiń barlıǵı haqıyqattan da Xorezm qızıl gúl bayramına tán bolsa, bul gúl aq gúl emes, al lala yamasa lala qızǵaldaq bolıwı da itimalǵa jaqın. Sonıń menen birge Knarozovta bul bayramı jazdıń basında yaǵnıy Buxarada Aq gúl bayramı belgilenip atırǵan waqıtta ótkerilgenliginde atap ótilgen. Xorezmde Aq gúl bayramın belgilew dástúriniń bar ekenligi onıncı ásirde, on birinshi ásir baslarında Beruniy tárepinen de atap ótiledi. Ol xristian melkitlerdiń bayramın táriplep, Ayar ayınıń tórtinshi kúni, yaǵnıy eski dástúr boyınsha Aq gúl bayramı bolatuǵının jazadı. Sonıń menen birge Beruniy qosımsha etedi, Xorezmde de ol. sonday belgilenedi. Gúl bayramları dástúrine shaması lalılar tilge alınǵan kóplegen jer atamaları barıp taqaladı. Máselen, Buxara wálayatınıń Ramitan rayonındaǵı Lala awılı, sonday-aq, Mırzashóldegi Lala kól, yaǵnıy Lala yamasa Kóknar kól yamasa Batpaqlıq hám Samarqandtıń qubla-batıs shetindegi, házirgi, qala quramına kirgen Lalazar. Aqırǵı atamada ayrıqsha qızıǵıwshılıq oyatadı, yaǵnıy Lalazar sózi tek ǵana jer ataması mánisinde qollanılmaǵan, ol ayırım orınlarda Seyil hám de Seyil-tamasha mánislerinde de isletilgen. Máselen, Burch mulladaǵı jaslar Seyili, áyne, usılay atalǵan. Turǵınlardıń atap ótiwi boyınsha Seyil-tamashalar erte báhárde dárya boyında ótkerilgen. Jigitler hám de qızlar toparlar bolıp shıqqan, biraq bir waqıttıń ózinde bir-birinen belgili aralıqta eki topar bolıp jaylasqan. Oyınlar shólkemlestirilgen Orta Aziyada bárqulla jeke oyınlar bolatuǵın edi hám eki tárep bir-birin zawıqlanıp tamashalawı múmkin edi. Birtmulladaǵı bir qızdıń aytıwınsha qanday da bir qız oyınǵa shıqqanda jigitler onıń pazıyletlerin talqılaytuǵın, al geyparaları pursattan paydalanıp kelinshek tańlap, Keynala ata-anasınan oǵan jawshı jiberiwin soraytuǵın edi. Shaxristandaǵı tájik awılında xayal-qızlar oyın zawqları ótkeriledi. Awıl kóshelerinde qızlar xámde jas xayallar, olardıń arasınan eki-úsh jas úlken xayallar da topar-topar bolıp júredi. Kósheler bos edi, olarda birde-bir erkek kórinbes edi. Quwanıshlı jámáát turaq jaylardıń arasındaǵı ádewir biyik tóbeshikke shıǵadı xám shıldırmanıń qosılıwı menen Oyın baslanadı. Aytıwlarınsha, erkekler bunı kórmewi kerek bolsa da, jigitler jasırın baqlawdı úyrengen eken. Seyil etiwshiler arasında ózleri ushın unastırılǵan qızları barları aldın ala zıyapatqa qatnasıp atırǵan tuwısqanına shirinlikler túyinshigin berip oǵan unastırılǵan qızdı oyınǵa shaqırıwdı tapsırar eken. Oyın tamam bolǵanınan keyin shiyrin, tatlılar salınǵan túyinshlikler ashılıp, bolsawǵa kimnen hám.

derek beredi. Áyyemgi báhár bayramınıń ornın musılman bayramları iyelegennen keyin, olar menen birge ay jılı nızamlarına muwapıq máwsimnen máwsimge kóship júretuǵın máresim seyilleri de payda boldı. Báhárgi gúlge arnalǵan bayramlardan parıqlı túrde Átirgúl bayramı, yaǵnıy házirshe tek ǵana Buxara ushın isenimli túrde tastıyıqlanǵan hám ol da Qızılgúl bayramı dep atalǵan, jazda Átirgúldiń gúllew máwsiminde, belgilenetuǵın edi. Biraq bul haqqında anıq maǵlıwmatlar keltirilmegen bolsa da, bir waqıtlar Atirgúl bayramı keń tarqalǵan dep oylawımız múmkin. Biz joqarıda xabarshılardıń maǵlıwmatlarındaǵı ayırım detallar hámde Beruniydiń gúwalıǵı Xorezmde bul dástúrdiń bar ekenligine gúmanlanbawǵa múmkinshilik beredi dep aytqan edik. Shaması gúl bayramları bir waqıtları Ferǵana oypatlıqlarında da bolǵan. Átirgúllerdiń gúllewin belgilew dástúri sonnan derek beredi, eger adam sol máwsimge jetpey qaytıs bolsa, sol jılı arnawlı eslew máresimi ótkeriletuǵın edi. Yaǵnıy onıń qábirine bir dáste átirgúl alıp barılıp, onıń bas ushına kómiletuǵın edi. Shaması bul marhumdı tiriliginde kórmegen quwanıshlı waqıyaǵa qosıw ushın islengen bolsa kerek. Bul máselede ele tolıq anıqlıq hám de anıq maǵlıwmatlar joq ekenligine qaramastan Orta Aziyada Átirgúl bayramı dástúriniń bar bolǵanlıǵına gúmanımız joq, ol tek ǵana Buxara hám de Xorezmde, házirshe onsha islenimli bolmaǵan Tashkent hám de Panjkentte emes, al Arqa Afǵanstan hám Irandaǵı tájiklerde de dizimge alınǵan. On jetinshi ásirde Iranda Átirgúl bayramı Batıs Evropa sayaxatshıları tárepinen súwretlengen. Veneciyalı Petro de la Valleniń aytıwınsha, bul bayram átirgúller gúllegen waqıtta shólkemlestirilgen hám átirgúller gúllegendey uzaq dawam etken. Bayram óz aldına máhállelerde túnde bolıp, bas buzar hám uyatsız jaslar shólkemlestirgen kewilashar ilajlar menen birge Dawam etken. Máhálle kóshelerinde jalınlar hám fonarlar jaqtısında kewilli kesheler bolıp ótken. Jaslar ushırasqan adamlardıń sebetlerine átirgúller taslap, bunıń ushın pul alǵan. Orta Aziya uqsaslıqları, ásirese bayramnıń shafrekon variantına qaraǵanda, jaslardıń háreketlerin bunday ters bahalaw ádil bolmasa kerek. Kórinip turǵanınday, erkinlik dástúrler tárepinen belgilengen hám de máresimge kirgizilgen edi. Buxarada Átirgúl bayramı úlken seyil, oyın-sawıq, bayram bazarı menen belgilengen hám qaladan on kilometr uzaqlıqta jaylasqan eń húrmetli, yaǵnıy, hám Buxarada ǵana emes, Xoja Baxaúddin mazarında ótkerilgen. Mazarǵa zıyarat etiw sawaplı is esaplanıp, ámirlik hákimleri hámde ruwxanıylar tárepinen xoshametlenetuǵın edi. Xoja Bahawiddinniń áwladları sol kúnleri mómin musılmanlardan molkúl, nazr-niyaz, jıynaytuǵın edi. Bul olardıń miyras huqıqı bolıp usı tárizde qollarına úlken dáramat túser edi. Bayram, bazar ushın arnawlı ónimler tayarlaytuǵın sawdagerler hám de ónermentler de bul bayramnan úlken payda kóretuǵın edi. Tatlılar, awqatlar, balalar oyınshıqları sawdası qızǵın barar Ásirese, keshke taman háwishke miner edi. Awıl ónermentleri de óz ónimlerin alıp keletuǵın edi. Úlken meshitte, yaǵnıy xanaqada namaz oqılıp, Naqshbandiya tariqatı qaǵıydalarına muwapıq únsizlik saqlap, zikir etiletuǵın edi. Bayram bir ay dawam etetuǵın edi. Bir hápte ámir Onıń hámeldarları hám aqsúyekler, ekinshi hápte, sawdagerler, úshinshi háptede, ónermentler, tórtinshi hápte diyxanlar bayram etetuǵın edi. Hayallar ushın ayrıqsha kúnler belgilengen edi. Qalalıq hayallar kúnniń ekinshi yarımında mazarǵa barıp, túndi sol jerde ótkerip, erteńine azanda qaytıp keletuǵın edi. Qızıq ádet, solay emes pe? Bayram kúnleri gúllerdiń, atap aytqanda atırgúllerdiń áhmiyeti ayrıqsha atap ótilmeytuǵın edi. Durıs, sawdagerler dúkanların gúller menen bezetetuǵın edi, biraq bul qalada basqa bayramlarda da isletiletuǵın edi. Bálkim gúller menen bayranslı máresimniń bir bólegi álle qashan bul dáwirge kelip umtılǵan edi. Sonı aytıp ótiw kerek, bul máresimde buxaralılardıń átir, gúl japıraqlarınan murabba, yaǵnıy varenie, pisiriw ádeti bar edi. Eger úyge qonaq kelse, bul murabba sózsiz dásturxanǵa qoyılatuǵın edi. Buxarada átir gúlden murabba pisiriw sonday dástúrge aylanǵan edi, bul jerde gúl-i murabbo-i dep atalatuǵın júdá xosh iyisli, mayda-pushti aq gúlli ayrıqsha sortta jetilistiriletuǵın edi. Átiraptaǵı awıl xalqı bolsa bul sorttı arnawlı jetistiretuǵın hámde gúllew máwsiminde Buxara bazarlarında sabaǵınan úzilgen gúlbaslardıń salmaǵına qarap satatuǵın edi. Bálkim bir waqıtları átirgúl murabbası bayram máresimi menen baylanıslı bolǵan, biraq biziń dáwirimizge kelip bul pútkilley umıtılıp ketken edi. Gúllerge baǵıshlanǵan barlıq bayramlardıń anıq kúni ekenligine qaramastan, ayırım jaǵdaylarda olar salıstırmalı túrde keyinirek payda bolǵan mazarlar menen baylanıslı edi. Bul eń dáslep on dórtinshi ásirde jasaǵan belgili sufiy xoja Baxauddin Naqshband qábiri janında ótkeriletuǵın Buxara Qızıl gúl bayramına tiyisli. Biraq bul qábiristan jaylasqan orın sózsiz áderu áyyemgi dástúr menen muqaddeslengen edi. Vartel jazba dereklerge hám sanskrit tilindegi vicharadan kelip shıqqan Náwbáhár atamasın túsiniwge tiykarlanıp, bul jerde bir waqıtları buddist ibadatxanası bolǵanına gúman joq dep esaplaǵan húrmetli supi usı jerge jerlengennen soń onıń qábiri tiykarınan ziyarat ornına aylanadı. Biraq áyyemgi dástúr onı Xoja Baxauddinge hesh qanday baylanıslı bolmaǵan Gówli surx bayramı menen baylanıstırdı. Bul orın, bálkim, buddist ibadatxanası payda bolıwınan, eger ol qashandur bul jerde bolǵan bolsa, álbette, ásirese, Xoja Baxauddin jerlengennen ádewir burın muxaddes sanalǵan. Ásirese, bul mádeniyatlar almasqanda áyyemgi dástúr muxaddes ornı jańa zıyarat orınları menen baylanıstırılǵan. Olardıń sońǵısı Xoja Baxauddin qábiri boldı. Biraq IMK isenim keyingi qatlamlar arasınan kórinip turadı. Xoja Baxaweddin qábiriniń belgili bolıwında, álbette, Qızıl gúl bayramınıń IMK dástúri járdem bergen dewimiz múmkin. Jańa zıyarat etiw ornı bolsa óz gezeginde dástúrdi janlandırdı, onıń óship ketiwine jol qoymadı. Buxarada jigirmanshı ásirge shekem Orta Aziyanıń basqa orınlarında, xátteki, Ayırım gúl bayramları bar bolǵan dáwirde de joǵalıp ketken áyyemgi gúl bayramın saqlap qaldı. Al, basqa góresurıq ǵabiristanlarına kelsek, olardıń payda bolıw waqtı onsheli dárejede anıq emes. Biraq ayırım xoja ruwlarınıń bul qabristanlarǵa duwaları itimal olardıń babası su jerge jerlengen degen pikirge tiykarlanǵan hám bul qabristanlardıń kelip shıǵıwı uzaq ótmishke barmaytuǵının kórsetedi. Ájdatlardıń qábir itimal áyyemgi isenim ornında bolǵan hám ol qoyımshılıqqa at hám dańq alıp kelgen. Ótmishte Orta Aziyanıń ayırım orınlarında ǵana saqlanıp qalǵan ayırım ósimliklerdiń gúllewi menen baylanıslı úzik-úzik úrp-ádetler Andreev tárepinen Panjshir oypatlıǵındaǵı, yaǵnıy Arka Afǵanistandaǵı tájiklerde atap ótilgen úrip-ádetler menen salıstırılǵanda tutas kórinisti payda etedi. Basqa da sóylew úlgileri qatarında ol Gúl seyili waqtında aytılatuǵın qosıqlar tekstin keltiredi hám seyildi qısqasha táriyipleydi. Gúl seyili yamasa Gúl Gardaniy dep atalǵan jigit-qızlardıń seyilleri pánjsherde úsh márte, báhárde hám jazdıń basında ótkeriletuǵın edi. Birinshisi Gúl-i-Surx, Qızıl gúldiń ashılıwına baǵıshlanǵan bayram seyili bolsa, ekinshisi roza gúller, Gúlisad barg ashılǵanda, úshinshisi jiyde Eleagnus hortensis gúllegende ótkeriletuǵın edi. Qızıl gúl ataması joqarıda kórip ótkenimizdey túrli ósimliklerge qarata qollanılıwı múmkin. Usı jaǵdayda bayramlardıń tártibine qaraǵanda bul bálkim lala yamasa kóknar, múmkin olardıń jergilikli sortları ǵana. bolıwı múmkin. Xalqınıń belgili bir bólimi tájikler bolǵan Mazar-i-Sharif qalasında, yaǵnıy Afganstanda gúl bayramları bolıp, jıl basınan úshinshi orında lalalarǵa baǵıshlanǵan arnawlı seyil ótkeriledi. Dáslepki ekewi, jáne de, erte ashılatuǵın gúllerge, atap aytqanda, báysheshekke arnalǵan edi. Tórtinshisi bolsa gúldiń payda bolıwı, yaǵnıy Gúl-i Sadbarg seyili edi. Arqa Afǵanstan, yaǵnıy Mazar-i Sharif tájiklerinde gúl bayramları pútkil bir sistemanı qurap, tiykarǵı vegetaciya máwsimin hámde awıl xojalıǵı jumıslarınıń barlıq basqıshların qamtıp alǵan. Bayram waqıtları tiykarınan ǵálleshilik xojalıqlarına, yaǵnıy sol waqıtlarǵa tuwrı keledi. Máselen, baysheshek jer súriwdiń baslanıwın, lala, kóknar egiwdiń baslanıwın, gúl yamasa jiyde, orım, jıyın máwsiminiń baslanıwın bildirgen bolıwı múmkin. Orta Aziyada biz gúl bayramları tariyxınıń keyingi basqıshın baqlaymız. Bul dáwirde bul dástúr óziniń bir pútinligin joǵaltqan, onnan tek ayırım bólimleri ǵana saqlanıp qalǵan. Bul úrp-ádetlerdiń joǵalıwı olardıń qulaw dárejesine qaray keminde bir yarım ásir aldın baslanıp, Áste aqırınlıq penen júz bergen máresimniń pútkilley joǵalıwınan aldın ol balalar yamasa hayallardıń qolına ótken. Sózsiz onda hár eki jınıstaǵı jaslar qatnasatuǵın tártip eń áyyemgisi bolıp esaplanadı. Eń baslısı báhárgi lala yamasa kók nar bayramı edi. Áyne ol báhárgi tiriletuǵın ósimliklerge sıyınıw menen tikkeley baylanıslı bolıp, tábiyatqa sıyınıwdıń tek ǵana ulıwma kórinisin emes, al diyqan ushın turmıslıq áhmiyetke iye bolǵan tiykarda rawajlanǵan, ólip atırǵan hám tiriletuǵın ósimlik qudaylarına sıyınıwdı da sáwlelendirgen. Pishereva óziniń úyrengen lala bayramınıń ólip baratırǵan ósimlik qudayına sıyınıw menen baylanıslı ekenligin kórsetip, batıl hám de nátiyjeli boljawdı alǵa súredi. Lalalardı jıynaw qudaydıń qaldıqların izlewdiń nıshanı edi. IMG dáwir ushın Qıtay dereklerinde. Súwretlengen máresim, lalalardı gúldásteleriǵe baylaw yamasa olardı gúldáste terekte biriktiriw onıń denesiniń tarqaw bóleklerin biriktiriw bolıp, bul onıń qayta tiriliwi ushın shárt dep oylanǵan. Ol bayram kúnleri zıyarat etiletuǵın qabristanlar menen baylanıslı ápsanalarda óltirilgen quday haqqındaǵı ápsananıń kórinisin kórip, haq edi. Jergilikli túsinikler boyınsha bul qábiristanlarda áwliyeniń denesin ayrıqsha bólimler jerlengen. Bul bayramlardıń ólip atırǵan, yaǵnıy óltirilip atırǵan qudayǵa sıyınıw menen tikkeley baylanıslılıǵın Mazar-i Sharifte Andreev tárepinen tastıyıqlanǵan isenim anıq kórsetedi. Lalalar báhárdey jer betinde shıqqan óltirilgen Húseyinniń qanı dep esaplanǵan bul Isenim, áyyemgilerdiń qızıl reńli jáne bir báhár gúli, Adonistiń qanı dep esaplanǵan isenimlerine tikkeley uqsas. Xuseyn bolsa, anıqlawınsha, islam tárepinen qısıp shıǵarılǵan ólip baratırǵan áyyemgi qudaydıń musılman kórinisinde payda bolǵan. Orta Aziya aymaǵı ushın belgili bolǵan barlıq gúl bayramları arasında Átir gúl bayramınıń kelip shıǵıwı eń anıq emes bolıp esaplanadı. Biziń qolımızda onıń variantları hám tarqalıwı haqqındaǵı jeterli isenimli maǵlıwmatlar joq. Sonıń ushın Buxara Átirgúl bayramı siyrek bolıwı múmkin edi. Biraq Arqa Afǵanstan hám Iranda átirgúllerdiń gúllewi menen baylanıslı seyildiń ayqın uqsaslıǵı Buxaradaǵı Átirgúl bayramınıń siyrek emes ekenligin kórsetedi hám onıń tábiyat kalendarınıń áhmiyetli basqıshların belgileytuǵın bayramlar qatarındaǵı haqıyqıy orın iyelewin belgileydi. Onıń jazda belgileniwi báhárgi bayramlardı jazǵa kóshiriw nátiyjesi emes, solay eken onı bárqulla báhár menen baylanıslı bolǵan ólip atırǵan qudaylarǵa sıyınıw nátiyjesinde júzege kelgen máresimniń tikkeley ózgerisi sıpatında qaraw múmkin emes. Gúllerge arnalǵan bayramlar arasında óz ornına iye bolǵan Átırgúl bayramı bir áhmiyetli belgisi menen ajıralıp turadı. Yaǵnıy, atirgúl mádeniy ósimlik bolıp ol insan tárepinen jaratılǵan hám itimal diyxanshılıq mádeniyatınıń ádiyi bir keyingi basqıshında payda bolǵan. Gúli sát bar e degende jabayı atirgúl názerde tutılǵan degen boljaw durıs emes shıǵar. Yaǵnıy jabayı atirgúl bul iytmurın bolıp ol júz japıraqlı bolmaydı, onıń ústine Orta Aziya jabayı iytmurını ashıq qızǵılt reńde, gúlleydi. Eger gúlisat báre jasalma túrde jetilistirilgen gúl bolsa oǵan arnalǵan bayram jabayı gúllerge arnalǵan bayramlar sıyaqlı uzaq ótmishke barıp taqalıwı gúmanlı. Biraq Buxara Atirgúl bayramındaǵı bir detal, itimal, átewir burınǵı dáwirlerden miyras bolıp qalǵan. Yaǵnıy bul óltirilgen qudaydıń qanı júzege shıǵıp atırǵan báhár gúlleri sıyaqlı Atirgúldiń qızıl, reńi dep isenilgen. Shaması Buxara Atırgúliniń tiykarǵı atı ornına Gúli Surx atamasi da olardan ózlestirilgen. Solay etip, bul jerde qarap ótilgen úrp-ádetler hám túsinikler sheńberi tutas bolıp qaldı. Gúl bayramları áyyemnen biziń eramızǵa shekem xalıq arasında ózine tán fenologiyalıq kalendar sıpatında jasap kelgen. Bul kalendar diyxanlarǵa máwsimlik jumıslardı durıs almastırıwǵa zárúr bolıp, gúliptiriletuǵın qudaylarǵa sıyınıw menen tutas bir pútinlikti ǵana quraǵan. Jazba derekler bunday isenimler haqqında tolıq hám izbe-iz maǵlıwmatlardı saqlap qalmaǵan. Biraq, xxi ásir baslarında da kóplegen áyyemgi elementlerdi ózinde jámlegen xalıq turmısındaǵı ótmish qaldıqların tallaw arqalı bul isenimler haqqındaǵı maǵlıwmatlardı alıwımız múmkin. Etnografiyalıq salıstırıwlar tariyxıy dereklerdegi ayırım detallarǵa jańasha názer taslaw hám olardı basqasha túsindiriw imkaniyatın beredi. Gúl bayramların úyreniw barısındaǵı kóringen áyyemgi báhár tábiyatına sıyınıw kórinisi kózqarasınan áyyemde keń tarqalǵan belgili Náwbáhár toponimi úlken qızıǵıwshılıq oyatadı. Buxarada dárwaza usı at penen atalǵan, keyinirek ol Mazar dárwazası dep atala baslaǵan. Vartild Tamashvke kelip, Náwbáhár atın alǵan dárwaza sózsiz buddizm ibadatxanası bolǵan degen pikirdi bildiredi, biraq ol Istaxriyge súyenip, Náwbáhár atı qalanıń basqa bólimlerinde, sonıń ishinde, Buxaranıń eski bólimi Shaxristanda da, qala átirapında da berilgenin, biraz tańlaw menen atap ótken. Qalaberse, áyyemde Samarqand dárwazalarınan biri de usat penen atalǵan, Balxta bolsa Náwbáhár, yaǵnıy sanskritce Vihara sózinen kelip shıqqan dep túsindirilgen atı menen Ibadatxana belgili bolǵan. Náwbáhár toponimi Balx átirapındaǵı bazı basqa orınlardı da ańlatqan. Usı izertlewlerge qarap shıǵılǵan faktler tiykarında Náwbáhár toponimin jergilikli tájik. Yaǵnıy, itimal, soǵ tilinen kelip shıqqan halda túsindiriw maqsetke muwapıq emes pe? Sebebi bul tillerde náwbáhár sózi erte báhár degen mánini ańlatadı. Bul ibara tájik tilinde keń qollanıladı. Biz onı Jańa jıl bayramı Nawrız atamasında ushıratamız. Onnan Navdamot. yaǵnıy jańa kiyiw, navrasta, hayallar atı, jańa ósken maysalar mánisinde sıyaqlı sózler kelip shıqqan. Eger boljaw durıs bolsa, Buxaranıń áyyemgi Náwbahar dárwazasınıń atı, ásirese Gúli Surx bayramı ótkeriletuǵın jerge alıp baratuǵın jol edi. Bul dárwaza artında Bahar bayramına baylanıslı ibadat orayınıń bar ekenligin tikeley kórsetiw múmkin. Bul oray bul jerde musılmanlardan aldınǵı dáwirde bar bolǵan buddizm ibadatxanasınan da áyyemrek bolǵan Nawbahar toponimi bir waqıtları tek ǵana jazǵı bayram emes, al keyingi dáwirlerde bolanınday onnan da áhmiyetlirek Báhár bayramı belgilengenin boljawǵa múmkinshilik beredi. Bayram qızıl reńde bolǵanı ushın Gúlli surx atın alǵan bolıwı múmkin. Tariyxıy rawajlanıw barısında áyyemgi tábiyat kúlti joǵalıp barǵan. Buxarada gúl bayramlarınıń pútkil dúrkininen Tek Jaz gúli Atirgúlge baǵıshlanǵan ǵana saqlanıp qalǵan. Ol rásmiy tús alıp, keńirek hákimiyat hámde abıraylı ulamalardıń qáwenderliginde saqlanıp qalıw imkaniyatına da iye bolǵan. Biraq, gúman joq, qay jerde qanday da bir gúl bayramı qayd etilgen bolsa, sol jerde bir waqıtları pútkil bayramlar dizbegi bar bolǵan. Tolıq tiykar menen aytıw múmkin, Náwbáhár atın alǵan basqa barlıq orınlarda báhár gúli isenimi keń mániste bolsa, tábiyat isenimi menen baylanıslı bolǵan. Joqarıda kórip ótkenimizdey, Náwbáhár toponimleri onıncı ásirde Samarqandta da, Balxta da qayd etilgen. Bul jerde kórip ótilgen áyyemgi tábiyatqa sıyınıwdıń izleri tabılǵan aymaqtıń keńligi júdá áhmiyetli. Bul arealǵa Ferǵana, Sogdiana, Baxtriya, yaǵnıy Toxaristan, áyyemgi Xorezm hám Iran aymaqları kiredi. Usınıń ózi izertlew predmeti bolǵan diniy ideyalardıń bir waqıtlar qanshelli áhmiyetli bolǵanlıǵın kórsetedi. Olar pútkil Orta Aziya hámde Aldınǵı Aziyanıń bir bólegin birlestirgen, sol waqıtları óz aldına mádeniy wálayatlar hámde mámleketlerge bólinip ketken aymaqlardı jalǵız ideya átirapında birlestirgen edi. Bul ideyalar uzaq waqıt dawamında tereń daǵdarısqa ushırap, islam tárepinen qısıp shıǵarılǵanına qaramastan xx asır baslarına shekem xalıq turmısında olardıń izleri saqlanıp qalǵanlıǵı xalıq ómirine qanshelli tereń sińip ketkenligin kórsetedi. Arqa Afǵanstan tájiklerinde bar bolǵan hám Parkent, Birch Mulla, Xorezm, Ish Afrikanda kórinetuǵın gúl bayramlarınıń ózgesheligi máseleni jáne bir tárepten kórip shıǵıwdı talap etedi. Seyillerdiń jigit hámde qızlardıǵa bir-birin kóriw hámde sóylesiw imkaniyatın beriwi dıqqattı tartadı. Bul eski turmısta musılman qadaǵan etiwleri hám hayal-qızlardıń jalǵızlıǵı sebepli derlik imkansız edi. Seyil-tamasha waqtında olarǵa berilgen ayırım erkinlikler ápiwayı islam normaların tikkeley buzatuǵın edi. Endi, bul faktlerdiń barlıǵın salıstırıw múmkin bolǵannan keyin, seyil-tamasha waqtında biraz erkinlik beriwdi júdá bekkem hám áyyemgi dástúrge dus keletuǵınımız málim bolmaqta. Ásirler dawamında islam dini tárepinen ornatılǵan hayallardıń úzletparazlıǵın jeńiw ushın, bayramlar waqtında basqa waqtlarda ápiwayı eski turmısta kóz aldımızǵa keltiriw múmkin bolmaytuǵın erkinlikler, qos tırnaq ishinde, keshiriliwi múmkin bolıwı ushın bul dástúr qanshelli kúshli bolǵanın, kóz aldımızǵa keltiriw kerek. Hár eki jınıstaǵı jaslar qarım-qatnasınıń táriyplengen formaları on toǵızınshı asırdıń aqırı, jigirmanshı asır baslarında qabıl etilgen. Biraq, áyyemgi zamanlarda bul baylanıs ádewir ilgerilep ketken, jınısıy xarakterge iye bolǵan, dep aytıwǵa tiykar bar. Panjshir tájiklerdiń gúlseylindi jigitler tárepinen atqarılǵan qosıqlar tekstinde buǵan isharat bar ekenligin. ayqın kóriw múmkin. Gúl bayramlarınıń bul ózgesheligi, álbette, jigit-qızlardıń óz-ara qatnasıwı ushın sharayat jaratıp ǵana qoymaǵan, bálkim onnan da alıs ótmishte násl qaldırıw ushın da bir belgi bolǵan, ulıwma ónimdarlıqtı támiyinlewge umtılıwdan kelip shıqqan. Gúl bayramları menen baylanıslı bolǵan úrp-ádetlerdiń bul tárepi olardıń tereń tiykarları ele tolıq anıqlanbaǵan basqa da kóplegen belgileri sıyaqlı, ele izertleniwi kerek. Olardıń hesh bir ózgesheligi tosattan emes, yaǵnıy olardıń barlıǵı adamzat ushın eń áhmiyetli wazıypa, tirishilik quralların islep shıǵıw menen belgilep beriledi. Bul wazıypa tek jerdegi miywelerdi támiyinlewdi aqılǵa muwapıq usıllarında ǵana emes, al mádeniyattıń dáslepki basqıshlarında diniy túsinikler hámde sıyqırlı máresimler túrin alǵan ideyalar da júzege keltirgen bul jayqon joybarı edi eger búgingi video sizge unaǵan bolsa layk basıń kommentariy jazıń hám jaqın insanlarıńızǵa jiberip qoyıwdı umıtpań biz siz kútken hám siz izlegen temalar ústinde izleniwdemiz salamat bolıń.